Hun tam zawk kan speaker in entirna turin tunah hian kan sawi hmang a, ngun takin lut takin Pathian khaw zah hmaisa turin kan insawm tunah kan sawi hmang e.

In zavaiin la ri suak Krista hmingin chibai ka buk che uah. Ka hmun sau hi kan tlan ber kan tlan ber tawh thin a. Tun ṭumah Pathianin Kohhranho kaltana rawngbawlna ringchang a siam hi a ropui ka ni a. Pathian chu fakin awm rawh seh. Amen. Tin. Hun luta kan hman theihna tura biakin Bible Society tana min ran a. Bible Society campaign rem min tihsaktu kan Kohhran, a thlengtu Kohhran, Huaihute, Kohhran upa te,

A khawngaih ta em em a, thutam tak a zirtir ta a, chang sawmpum pasarih a nih erawh chuan an hnenah nangmahnin eitur pe rawh u tiin a chhang a, tin anni chuan a hnenah.

An zat a nawr dik sawm sawm rawh se. Amen Ave. Nula ral biak zau i ral te ral biak zual i ral te ri zet i fe ton na hna sa turin i lo sawm ang u.

I duhna ram takin rawn inpuang chhuak ang che. Aw Thlarau Thianghlim, Nazareth Isua a rawn chawimawi a. He campaign program hi ram zana lei ram ding hne nan mal min sawm sak la. Chumi a zar ah Bible Society ram vuan na in hma sawn pui theihna tur in khawngaih takin mal min sawm sak bawk ang che.

Tun thawhtanni Sabbath-i leh thawhtanni hman Andhra Pradesh Bible Society atangin Manipur ral tlante tanpuina tur chêngluaina an rawn ken.

Pastor Ang lalram hmaah hmingin helai hmunah dawng tu bohran hote chibai kan bum cheu a ni. Tin, Headquarter-a Secretary U Kolalnilo Colney nen hian Youth Committee Bible Society-a U Office Bearer kan ti dun rim thin a, Inkawpin rawn kan kawl hung ngar ngar tawh thin a, Seventh Day Adventist Kohhranah hian ka inthlakun lo phah leng bawk a, chungte chu Kohhran ho Tibet var chu atan kan tarlang a ni e. Tichuan. Zaina kan branch hnuaitute, kan area hnuaitute, kan collector te eng emaw zat Bible Society chanchin hre em em tawh midang pawh zirtir thei tam tak kan zingah an awm laiin kan zingah hian Bible Society chanchin la hre vak lo. Bible Society hi Paul pakhat, Paul tha ve tak a ni a tih ngaihdan ching tawk vel nei. A then phei chuan veng thenkhatah khaw thenkhatah chuan Vawkbulh Society tih te, Puantah Society tih te nen hian inang deuh tu reng turah te lawmngaia society a ni avang hian chuvang chuan, Tlem in han sawi chhian hmasak deuh kha kan hmu hmasa ah hian a that ta reng a. Bible Society chu Kohhran pawl hrang hrang te lungrual taka thawh ho na a ni a. Bible Society hnapui ber chu Bible dik taka a tawng bul atang a, a fir thei ang ber a leh niin a, a bu a siam a, a tlawm thei ang ber a. Lei theih tura buatsaia hnam tin ram tina miten mahni tawng ngeia Pathian thu an neih theihna tura hma lak hi Bible Society rawngbawlna lian ber a ni a. Khawvela Kohhran pangngai khaw hi kan thawk kho a ni. Tha takin kan thawk kho va, a vanzia em em a, zaninah pawh kan hmuang khan Salvation Army te, Baptist Church of Mizoram te, Presbyterian Kohhran te hi khan helaiah Hlutu Kohhran Seventh-day Adventist te nen biakin pakhatah,

A mite, a fate, huam khata kan ruai rum ta tur a ni. Chu chu Bible Society ah hian khawvela tun Mizoram ah hian chu van zia chu Bible Society ah hian hmuh theihin a awm a, chuta kan tel ve thei chu a van nei thlak viau in ka hre thin a ni. Tichuan. Hmanlai chuan ka nui ang e. Sakram kan tih pawh hu tun ang hi tun ang thu an ni ngai bik lo a. Kum zathum kalna vel kha chuan mi an la harsa em em a sakram kan tih ah pawh huan. Kum sangkhat zasarih, kum sangkhat zariah tir lam chhawmah khan Holy Bible hi mi hausa chung chuang te leh mi lian te lo chuan an nei pha lo va, a to lutuk, a vang lutuk bawk a ni. Tin, mi zawng zawng in ziak leh chhiar pawh hla thiam lo va, khawtinah school pawh a awm hek lo, Thuhriltuten mobile school an ti a, crusade te an nei pah khan ziak leh chhiar zirna te an hawk thin a ni. Tum khat chu Wales rama thingtlang khaw pakhatah thuhriltu a lo kal dawn a, chumi thawm hria chuan sap naupang Mary Jones hi a lo phu reng em a, thuhriltu a lo kal hunah chuan,

Bible chhiar tur an nei zo lo. Anni chu puantah tu chhung bua an ni a, chhung pawre hei tak an ni. Bible chu an tan a awm ve a nih lo. Tichuan, mi hausa hnenah Bible nei ka khawmai a dil a, in Bible hi khawngaih takin ka lo chhiar ve a ni, tir a dil a. An sitting room dawhkanah puan vara an khuh chu va hlim hawngin anni mi hausate chuan an Bible chu an lo chhiar tir ve thin a. Mary Jones-in Bible a chhiar dawn dawn lai chuan a thinlungah, Bible hi ka neih ve thei a ni maw?

Pawisa pawl bawm siam ila Bible lei na man tuak teh ang a ti a, khawl bawm a siam a. Tichuan a nu leh pa Molly Jones leh Jacob Jones te chuan an lo tuipui em em a Bible nei hmanchak a. Mary Jones-i khawl bawmah chuan, An chhung paw pawisa nuai mai a, ang kha an thlak ve thin a. Amah erawh chu Bible hman a to em avangin an daih lawk thei lo va, kum li a khawl ta a, an han hawng a, Bible leina tur a lo la daih lo va. A kum ngah lah an han hawng leh a, Bible hman a lo la daih lo va. A kum ruknaah an han hawng fung leh a, Bible man tur a lo daih ta a ni. An hre hle mai. Tichuan, an khuaah Bible lei tur a awm lo va, Balak khuaah an khua atanga kilometre sawmli leh panga then zawn sawi na chu in kilometre zang i aw. Zawn hmanga vel heta tanga ten zawl leh thum a ni chu Vala khua ah hmeichhe chei rawn a lo ni tawh hmuhsawm lo tum rum a khawl kan tih kha. Tichuan, Vala khua ah Pastor Thomas Charles-a hnenah Bible lei tur a awm ang tih an hrilh chuan thei rawl Mary Jones-i phur lutuk a, a tuk zing var ṭial a a tho a. Kilometre sawmli leh panga a tui chu mahniin a pan ta a. Bible nei thei ngei dawna inhek avangin hah pawh a hre lo, hlauhawm pawh a hre lo. Chutih hun lai chuan motor engmah rawh a awm lo, an la siam lo khaw velah hian kawng pawh a awm fo mal lo a, sahlawm tam tak a awm ang. Kilometre sawmli leh panga a tui chu a pan ta vawn vawn a.

Pastor Thomas Charles a ra'n thlir a, mak tiin a thlir a. Pastor Thomas Charles-a chuan, Chem te, enga ti ta em em nge Bible a awm tawh lo lei tur te avanga i ṭah tak chiang chu le? Mary Jones-i chuan, Chhum awrh a thei tak. Huanta ei zawng chhung khua Bible lei tura kum ruk chhung rim taka hnathawka an chhungkuain an khawl dan chanchin a fir ta a. Mittui nen chu thu chuan Pastor Thomas Charles-a thinlung a hneh a. A dawhkan hnuai a tam a, hei chen te, hei hi min a man an pek vek tawh a nia awm tawh lo ka tih kha a man chu ka dawng vek tawh. Amaherawh chu i mamawh nasa hle mai, i thlak hler nasa hle mai, i thawh rim naina phu a tiin min a man an pek lawk tawh Bible chu Mary Jones i kum sawmpalh mi a hlan ta a.

Mary Jones-in Bible thar nei avangin a khuain kawt chhuaah an lo buang a, an lo lawm a nih le, ka va a damduk a ni. Tichuan, chuti khawp chuan sap ramah pawh Bible nei a harsa a, a to lutuka a vang bawk si a. Mirethei te mifa ngai mi vantlang chinin tuman an nei kha lo a ni. Pastor Thomas Church-a thingrungah chuan a riak ta reng a, chuti tak maia Bible a to a, a vang a. Mi hausate leh mi liante chu ina an nei phak Bible a nih chu tha lo a ti ta riau mai a. Tichuan, Kawnghranguma te, Evangelist te, chanchin tha hrilh lama tha hnem ngai te, a hrilh a hrilh kual a a kam pein a nih chu Bible hi engtin emawni tak kan tih hun a ngai, Bible hi engtin emawni tak a man kan tih tlawm a ngai, mi zawng zawng nei theih turin kan siam a ngai tiin a sawi a sawi a. Tichuan, March ni sarih, March ni sarih, sangkhat zariat pali a lo inher chhuah chuan London a hmun vakhat, London Tavan an tih ah khuan chanchin Churchill lama mittui rual mi zathum zet kalkhawm kalkhawm in The British and Foreign Bible Society hi an lo din ta a.

Chuai leh ta mai, kum sawmnga pawh daihlo an tam tawh. Bible Society erawh chu kum zahnih sawm pakua a ni tawh a, a lo ding ve tawh a, ding ve lam lo tawh a ṭhiah leh tu nawl a awm ve mai mai tih tur pawl a ni lo a, Lalpana ti hnu a, A thu thianghlim siam turin thlia ka ti a, ma a sawm zel a. Tunah hian khawvel ram zahnih chuangah Bible Society hian rawngbawlna a kalpui ta a. Khawvelah hian UNO, United Nations Organization, khawvel ram rak rak intel khawm, hei hi pawl dar zau ber a nia, a ni lo thei lo.

Khawvelah chuan zau takin rawn inbawl a, ram hrang hrangah in tel tih chu kan hria a. Mizoram bikah hian eng tin chiah nge hun in lo tel chu le? ka ti a. Puni rawng chuan, Minute lamah committee ro lela chumi nia chumi committee-a tih hmuh tur chu awm lo va, Amarawh chu Puluk Pulawria kan sâk, kan zosâk missionary te an awm lai daih tawh aṭang khan an mimal diary, personal diary, ni in an hun hman ziahna ah chutah chuan Bible Society campaign in kan kal. Chumi kohhranah Pitei te nen Bible Society chung chung Pitei chu Presbyterian zosâk a ni ve thung a. Piteih te ho nen chumi hmunah Bible Society campaign in kan kal, chumi hmunah Bible Society chanchin sawiin ka nawm kan thu thawm tih vel hi hmuh tur a tam lutuk a, chumi ni vang chuan Seventh Day Adventist te hi Mizoramah kan lo lo din tir atang khan Bible Society a kan tel ve hna lah kan ngai a ni a tia a pawmawm hle in ka hria. Chutiang ang chuan thahnem ngai takin kan tel tlang a, A dik tak chuan Bible Society Pathian in min fe hi Mizo te tan hian a lawmawm em em a ni. Engvangin kan tlem lutuk Mizo te hi kan fai pawhin chakma leh tuikuk tel lo Mizo hlangvai tel lo Mizo nghat hi tunah hian nuaih i riat tlem tawn kan nia Mizoram chhungah hian.

At tawng bul atangin, At tawng bul atangin aw, Hebrai leh Greek atangin Kohhran mal thurin leh hrilhfiah ate rawhin Bible an letling a, an chhuchhuak a, man tlawm zawkin an hlat theinak a ni. Pawimawh hle mai tur, Mizorama Kohhran Pawl engemaw zat kan awm a. An rawng puizia chu a tel tha ve duhvak lo zawng zawng te pawh hian Bible Society lêrin Bible hi lungsi takin an hmang vek. Chu chu nih rawng puizia chu. A ro pawh i si daw. A tho kho hi chuan lung si takin kan hman kha a dik mai a. Rawn tel ve duh lo thleng pawhin an hmang vek. An ro vui zia chu i. Chutianga a rin tlak belh chian dawl Kan Pathian thutak kan thurinbu siam tur Bible Society Mizoramah Lalpan min awm ve hi, Lalpa hi Zofate tan a han tha em? Lalpa hnenah lawmthui sawi a hmu. Tichuan kum zahni sawm pakua lung ni tawka radio kum zahni hi. Hmanah Gospel Centenary kan lawm mup mup a, Sangha Zakhua sawmtua paliah chuta sap mikual zawng zawng in an rawn sawi chu E kum zai khin tawh kum za dang in la daih leh thei angem? Kum za dang daih leh thei turin ṭawng rawh u min rawn ti vek a ni, kan sap mikual te zawng zawng khan. Bible Society chu kum zahnih sawm ka buat ding lo. Pathian tih chhuah a nih loh chuan Kekawrhte thiltih bukna kan hmu ang khan Pathian tih chhuah, Pathian ruang hman ni lo sela tun ang hi Bible Society hian a thleng thei lo tih hi ka thinlungah a chiang muai muai mai a ni. Bible hi no hrang hrangten tih Tih bo nuai chimi an lo tum tling lo a. Bible Society thleng pawh hian nuai chimi an lo tum tling lo a, mahse lalpan a tum ding zel. Pathian tihchhuah a ni vang a ni. Le, a tawpna berah chuan.

Veng tu nei lo bera hma bak chu boral a ni. Chuni chuan zainah hian Lalishuan khawvel a thlir han boral hma bak zawng zawng te kha. Boral hma bak vel tu nei lo boral hma bak te kha nangmah in ei tur pe rawh u a ti ta ni. A chiang ti rawh u. India ram khi ram aw. India ram ah hian Kristian an tlem lutuk. Kristian a tlem lutuk chanchin tha thutna la hre lo zawng zawng te hi veng tu nei lo bera te ah chuan ni a, an hma bak chu hrem hmun a ni. Veng tu nei lo bera te ah an ni, chanchin tha la hre lo zawng zawng te hi Ralei sual a pe lo te, chanchin tha a awm lo te, Pathian thu la awih loh lo te hi vek nei lo berah te an chhawn ni a, boral ho a, Isuan a khawngaih. Isuan a khawngaih boral hla bak te hi India ramah hian an tam em em a, ni chin a ka sawi tawh kha, Kohhran hmala, Kohhran hmala hma sen chian ni lo.

India ram pumpuiah hian nuai hlir zing kan sang ni. Chhung zingah chuan tumah lo buai lovin a kan sawi zawm a, a buaipui tur hi kan in lo buaipui chauh zel a, inkhawm a rei zel lo nan. Chhung zingah chuan nuai hlir zing kan sang ni zingah chuan za zela sawm hmuam pasarih hi ring lo an la ni. Veng tu nei lo Veram te ang chu Boral hma bak chu an tam rawt a, an tam rawt a. Veng tu nei lo Beram te ang chu nuai hlir hlir khat sang hi zingah.

Chu chu India ram mipui zah chu a awmzia chu kum tin mi nuai lir za sawmli, nuai za sawmli, Kristian ah rawn in pe sela, Kristian a rawn in pe zo tur hian kum za a ngai dun a, an tam hmel chu chu chu. Chung ho chu ni lo ni chuan thlarau ril chuan a khawngaih em em. Nangmahnin ei tur pe ro u a tih tak mek a, chung mi te chuan ni. Bible Society kaltlang hian chung mi thlarau ril tlang te hnenah chuan ei tur i pe thei. Bengali ṭawngkawi khat pawh thiam lo khan. Beng pawl i tawngin Bible Society kal tlangin pai nih a lawngin chanchin thai tawh a nia. Hindi tawng upaw i khat pawh thiam lo khan Hindi tawngin pai nih a lawngin Bible Society kal tlang hian chanchin thai hmel phei a si. Chu chanchin tha chu thil zel turin Isua nangmangin ei tur pe ro u tiin min ko va, thu min pe zawk a lo nei tih hria ila. Naktuk zanah kan sawi chhun zo anga chu Bible Society-ah chuan tuminah hian engzatin nge ṭang i lak ve thei ang tih te pawh challenge kan siam ang. Bible Society membership tih theihna te kha kan sawi zawih zawih anga God's Pele Day ni tin chanchin ṭhabumal pakhat ringlo hnenah ka lo pe ve ang e ni tin cheng khat.

Live member a ni hle a. Cheng sang a pe in patron member a ni hle a. Cheng sing khat pe in chief patron member a ni thei bawk a. Junior member cheng zang a pe in a ni hle a. Tiang chuan contribution kan hal zat zat pehin a pek thei bawk a, thaw lo pangngai ang khan. Tin, tunah hian Aizawla Bible in pui kan sa mek a, Bible in pui sak nan tha kan thawh ve ange ti tan. Tlem luah u lo, tam luah u lovin a tlawh thei a, heng zawng zawng hian certifket a keng tel vek a, chuan live donor a awm bawk a, chen sang hnihin ah live lo ni doh te, patron lo ni doh te, chief patron lo ni doh te pawh kan tel zel thei nan ruahman a ni a, chuan live member hian certifket bakah badge a keng tel tawh a.

Thawhlawm a khawnin Opran hovah sawma pakhat Pathian ram tana mahni kawngkhana kan pek thin la chhuak then a, Bible Society-a thawh turin a zirtir ngai lova, a zirtir dawn bawk lo. Kan sawma pakhat chu kan rawihna kawngkhana, Kan lawina kawrah rinawm takin kan pe tur a ni tih hi Bible Society zirtir dan a ni a. Sawma pakua kan la chan atangin Bible Society ah hian thahnem a thei apiangin i ngaizel ang u tih hi a ngenna a ni thin a ni tih hria ila he rawnghawlna Lal Isua nangmah in ei tur pe rawh u a ti. Pekna rem chang tak mai kawngkhar ho kan tel fekna a hi ngai pawimawh ila, thapui i thaw ang u. Nikuma cheng sawmnga Bible Society-a kan lo thaw a nih chuan, kuminah chengza thaw tumin a, Nikuma zanga kan lo thawh chuan tumina sang khat thawh turin Pathian hnenah kan eizawngnate malsawm turin dil bawk ila, chutiang chuan an achang i hria mu. Chu boral hma bakte chu a khawmai em avangin nangmahnin ei tur pe rawh u, a ti a ni. Bible Society hi. ei tur, thlarau veltlang te ei tur, thutak Pathian thupek ta hman rawt tha a nih avangin Kohhran ho te i kan chhe ruak u. Lalpan kan zah dan malsawm maw se. Amen. I tawngtai ang, Lalpa, zanin a kan sawi tur chin a tanin pek chu kan lo sawi zo ta a.

Kan zavai hiam min ti chak la, kan hrisel na min rawn that sak la, kan ei zawt na theuh pawh bal min sawm sak ang che. Helai hunah hian mi hring lam tum dan chuan naktuk zanah chhun zawng leh kan tum a, chung zawng zawng te chu i kut ah kan rawn hlan a, i ropui nan min lo chhin chhiah sak la, mal min sawm sak ang che. Lalpa Duhnak Isua Krista hmingin ka rawn dil e. Amen.